итәсез. Без бик шат сезне монда күрүебезгә. Без сезнең киләсене белмәдек. Ә миңа хәбәр иттеләр, менә шулай киләсе кеше э, килделәр, белештеләр, юлларны каян кереп була икән дип. Мин инде авыл советына да шалтыратып карадым, районга отдел культурага да шалтыратып карадым, беркем бер нәрсә белмей. То есть бу инде сезнең менә шушы җегетегезнең тырышлык аркасында гына шулай җыелышып килү дип аңладым инде мин. Шулай булса да бик зур рәхмәт сезгә. Нәрсә өчен? Безнең менә бу объект шушы көе игътибарсыз тора бүгенге көндә. Бу бик зур тарихи урын. Татарстандагы Биләр, Болгар белән бер рәттән шушындый дәрәҗәдәге булган монда шәһәр Чаллы шәһәрчеге заманында. Бик көчле шәһәр булган, зур шәһәр булган. Монда елгалар ул чагында тирән булгандыр инде. Менә безнең монда төбәкне өйрәнүче тарихчыбыз бар. Мин аңа шалтыраткан идем сезгә әзерәк монда сөйләргә тирәнрәк итеп инде. Ул килә алмыйм э, диде. Вакытын э, сөйләшмәгәч инде, хәзер генә мин килә алмыйм эштә мин диде. Менә әгәр дә киләсе яңадан мин сезне чакырам, сөйләшеп килик. Без оештырабыз экскурсияне зуррак итеп, матуррак иттереп. Ул тарихчы монда үзе шушында казып, бик күп әйберләр өйрәнгән кеше, бик күп китаплар чыгарган кеше шушы төбәк турында. Э, шул ук вакытта аның үзенең өендә музее бар частный музей аның э, бабалары бик көчле кешеләр булганнар заманда аннары инде раскулачиваться итеп әйберләрен мөлкәтләре таланып э, сөрелгән себергә менә ул кеше судлашып, кире шушы зданиеларны кире кайтарды да, шушы зданиедан ясады музей. Аның музеенда бик шундый экспонатлар бар, хәтта ул аның әйтүе буенча Татарстан музеенда да андый экспонатлар юк. Чөнки ул үзе бөтен Татарстан буенча йөри, Себер буенча, Казахстаннарда йөри ул. Шундый э, булган кеше инде. Үзе шундый йөри. Үзе менә булсын дип йөри, төбәкнең тарихын онытмасыннар дип, яшьләргә тапшырырга дип менә шундый янып киеп йөри торган кеше инде ул. Бөтен нәрсәне үз акчасына, үз әйберенә булдырып йөри торган кеше, дәүләттән бернинди ярдәм алмыйча. Менә просто туган ят, туган төбәк өчен шундый янып киеп йөри торган кеше. Менә без шундый кешебез бар. Менә шуңа күрә безнең монда мөмкинлек бар. матуррак итеп оештырырга, киңрәк итеп оештырырга, сезгә күп информация бирергә. Шулай ук безнең монда бар җегетләребез, кызларыбыз кем инде пироглар пешереп сата, чәйләребез монда оештыра аладыр идек. Запросто сезгә монда чәй эчүне оештыра аладыр идек. Ну, белмәдек, менә гафу итәсең, нишләтен сөйләшеп килмәгәч. Яңадан ки- икенче килүегездә без моны әзерләнеп эшләрбез иншалла алга таба. Килегез. Сезнең килүегез безгә кирәк. Нәрсә өчен кирәк? Безгә менә бу зданиегә игътибарны дәүләт тарафыннан игътибарны җәлеп итеп булмасмы? Чөнки менә безнең монда юллар да юк сезне алып керергә. Менә без рәхәтләндереп сезне автобус белән алып керриек. Ләкин анда дамбаның бер өлеше җимерек. Аны менә без бүген э, быел үзара салым акчасына авыл советы белән җыелышып акча җыйдык. Үзара салым акчасына әзрәк ремонтлап куярбыз инде, иншаллах, хотя бы машиналар керлек иттереп. Шулай ук аның менә территориясен чистартырга кирәк, моторларга кирәк. Э, менә бу әле здание безнең голова булып эшләгән Хайруллин Рауль Гарифуллович дигән кеше, ул бүгенге көндә вафат инде. Менә ул аны төзетә башлаган бу зданиене. Ул где-то бер этаж ярым төзелде дә, шуннан соң ул эштән китте. Ул калды шулай. Бер 10 елдан артык ул шул көе торды. Ә менә бүгенге хәзерге хәлен әле хотя бы менә түбәсен яптык без аның. Бу инде тоже шушы Бүкәштән чыккан, бүгенге көндә Әлмәттә яшәүче безнең иганәчебез Хафизов Мансур Габдрахманович дигән кеше үзе акча биреп, менә мине нитте инде ул сорады, Рөстәм, монда мин кешеләрне белмим, син кешеләр таба дип, мин бригада кешеләр табып, менә без аның яңадан стенасын бераз күтәреп, Э, менә шу түбәсен яптык былтыр. Инде ичмаса менә килгән кешегә күрсәтер, әз генә булса да здание кебек бар инде. Әле аның эштә түшәмнәр эшләнмәгән, идәннәр эшләнмәгән, капкалар эшләнмәгән. Менә быел инде без аның капкаларын эшләп, идәннәрен ясап куярга ниятебез бар. Ул абзый менә акча бирәм диде яңадан. Менә алга таба шулай эшләргә инде, хотя бы дәүләт тарафыннан ярдәм булмаса да, үз көчебез белән нәрсәдер моны тарихны саклап калырга кирәк. Үзебезгә өйрәнергә кирәк, аннары аны балаларга тапшырырга кирәк. Менә шундый нияттә яшибез. Но менә күреп торасыз инде, әле безнең монда бит инде хозяйстволар нык түгел. Бу инде колхоздан калган әйберләр, бөтенесе иске әйберләр. Но шулай булса да, иске белән эшләргә тырышабыз инде, яшәргә кирәк. Бөтен нәрсәне җимереп атып булмый, җимерү бик асат. Но булганны хотя бы сакларга кирәк. Аннан соң инде әзрәк төзү турында да уйларга кирәк. Аның өчен дәүләттән ярдәм кирәк. Аның өчен сезнең килү кирәк, дәүләткә игътибарны арттырырга кирәк менә монда. Сез күп куйсагыз, интернетка куйсагыз, таратсагыз менә шушы безнең объектларны реклама ясасагыз, яшерсез безгә дә игътибар иншаллах булыр.